fydd yn sôn am UKIP. A fi'n gwybod bod yr um, gosodiad ar gyfer y drafodaeth yn ddod o'r llawr, felly ni'n syth mewn iddi. Pwy sy'n ar gosodiad ar UKIP? Catrin, beth yw e? Does dim lle i UKIP yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Diolch yn fawr i ti, Catrin, am uh, osodiad uh, dadleuol, ond hefyd un sydd werthu drafod yn wyneb beth sy'n debygol o ddigwydd blwyddyn nesaf. Dafydd Ellis Thomas, ddechreuwn ni gyda chi. Y gosodiad yw, does dim lle i UKIP yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Ble chi'n sefyll ar hon? Wel... O, a cyn bod ni'n dechrau, allai gael llai ofyn i chi danio'r mic i ni gyd? Wel, dwi, dwi'm yn arfer rhoi'r botwm yma ymlaen, a da chi'n edrych yn lawer iawn gwell na'r bobl roedd yn arfer eistedd ymlaen i pan o'n i'n eistedd fan hyn gorffennol. Allai'n dychmygu bod ni, bod ni wedi bod yn y stafell yma am bum mlynedd, Dilwyn, fuon ni yma? Sorry? Pum mlynedd fuon ni yma? Uh, heb ole dydd na dim byd, mae'n syndod bod ni wedi para ac ei hun. Beth bynnag, uh, uh, diolch am y gosodiad, ond mae'n rhaid i mi ddweud mod i o'r farn bod yna le i bawb yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Oherwydd beth yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru, fel y gwelwch chi uh, ar y datganiad sydd yn mynd allan ar bob gohebiaeth o'r lle yma, yn swydd ni ydy cynrychioli barn pobl Cymru a galw Llywodraeth Cymru i gyfri, yn fyr, ac mae rhyddid democrataidd yn allweddol i Gymru ac i'r Cynulliad hwn. Dwi wedi bod yn aelod seneddol yn San Steffan Yy, dwi'm yn siŵr bod 'na neb yn yr ystafell yma sydd yn, yn cofio hynny, yn 1974, yy, yn Meirionydd roedd hynny, ac yna yy, yn aelod cynulliad dros Dwyfor Meirionydd ers, yy, wel, Meirionydd Nant Conwy ac yna Dwyfor Meirionydd ers 1999, felly dwi wedi bod yma yn y cynulliad o'r dechrau. O'n i'n ymgyrchu o blaid cael cynulliad, Ac felly, dwi'n meddwl bod hi'n bwysig iawn bod pob plaid wleidyddol sydd yn sefyll etholiad yng Nghymru yn sefyll ar gyfer y Cynulliad, er mwyn i bobl Cymru gael cyfle i bleidleisio iddyn nhw, neu yn bwysicach, i beidio bleidleisio iddyn nhw. Dwi hefyd o blaid diwygio y drefn bleidleisio, Fel bod ni'n gallu ethol pobl gyda system yn lle croes yn erbyn enw mewn etholaeth ac yna pleidleisio dros blaid ar y rhestr, dwy o blaid cael pleidlais sengl drosglwyddadwy 1, 2, 3, 4, 5, a mewn etholaethau mwy fel y bydd pob plaid yn gallu cael ei cynrychioli'n fwy cyfartal. Yw hwnna'n ddigon? I dynnu, wel, ni'n golli lan ar cwpl o bwyntiau yna. I, i ddod fe'n benodol at UKIP fan hyn, um, os lle yw gwleidyddiaeth nhw'n rhaid achos i ugly politics nhw, dyna eiriau eich arweinydd chi wrth gwrs, Leanne Wood, the ugly politics of UKIP, dos dim lle iddyn nhw yng Nghymru. Wel, dwi ddim yn defnyddio geiriau fel yna, dydw i ddim yn credu bod neb yn ugly nag yn non-ugly mewn gwleidyddiaeth. Uh, mae pob math o politics yn politics. A beth sydd yn bwysig i mi yw'r ddadl ddemocrataidd. Mae'n bwysig iawn bod pobl sydd yn dal safbwynt cadarn yn dadlau'n ddemocrataidd. Lle mae'n beryglus, a mi ŵyl rai onoch chi sy'n eistedd nes ata i mod i'n gwisgo baner cyfeillgarwch Cymru a Ffrainc heddiw yma, oherwydd o'n i'n digwydd bod ym Mharis gwpl o wythnosau yn ôl ac dwi'n meddwl bod yn drychinebus ac, ac yn warthus ac yn ofi dychrynllyd i ni gyd beth sydd wedi digwydd yn fanna. Mae'n bwysig iawn bod Gwleidyddiaeth yn gweithredu'n ddemocrataidd, bod pob barn yn gallu cael ei chynrychioli. Lle ofyn i chi, Dafydd Elis Thomas, fel un o gymeriadau yr Cynulliad Fynd yng Nghymru, mae Nigel Farage yn fach o gymeriad mewn gwleidyddiaeth, nid bod fi'n cymharu chi'n uniongyrchol â Nigel Farage, chwaith, ond beth, beth yw'ch barn chi amdano fe fel gwleidydd? Yw e'n llesol bod yna gymeriad sy'n arwain y gad? Ych chi'n hoff o Nigel Farage? Twpsyn.
Ond mae gan dwpsyn hawl i sefyll etholiad. Mae yna lot o'n nhw wedi gwneud, a rhai nhw wedi llwyddo i ennill etholiad. A felly, dyna safbwynt i'n hollol gadarn. Mae gan pob barn i hawl i sefyll mewn etholiad democrataidd. Na ni, diolch yn fawr.
Agoron ni fe i'r llawr nawr de, a wedyn falle ddewn ni nôl to chi am sylwadau maes o law. Catrin, ti ddechreuodd ni. Does dim lle i UKIP yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Yym, Reit, wel dwi'n cytuno, yn llwyr, achos bod ni yn wlad democrataidd, ac wrth gwrs, heb bod ni'n wlad democrataidd, mae posib fysa yna'n Plaid Cymru, lle dwi'n gefnogol iawn o Plaid Cymru ac yn y blaen. Ond yr unig beth sy'n poeni fi, ydy yn y sefyllfa da ni iwan, yn y dirwasgiad yn, yn y blaen, mae um, pethau fath o UKIP yn dod yn fwy poblogaidd, Ella achos bo ni isio rhywun i feio a mae UKIP yn dda iawn am roi bai ar pobl digon, dach ch'mod, sy ddim rili angen bai, rhoi bai ar. Ond dwi jyst yn poeni ydw i, os ddaw nhw, dwi'n meddwl bod gennyn nhw berffaith hawl ddeud eu barn achos gan pawb, ond os ddaw nhw, dwi'n gobeithio fydd yr pleid eraill yn gwneud siŵr bod nhw'n neud siŵr ddaw nhw byth i fwy o rym, achos da ni ddim angen plaid lle ma, sy'n, maen nhw'n gwrthfeud eu hunain yn aml, er enghraifft mae Nigel Farage yn dweud bod o eisiau gadael yr Undeb Ewropeaidd, ond mae'n ddigon parod i dderbyn 3,850 punt y flwyddyn gennyn nhw. Yy, y mis, sori, a mae'n ddigon parod i dderbyn ail bensiwn gan yr Undeb Ewropeaidd, ond mae eisiau gadael, sy'n wrth gwrs yn gwrthddywediad ac yn ragfyth, siwr, yn fatha sicr. Ac wrth gwrs, yr datganiadau hiliol sy'n dod fyny yn rhy aml ganddyn nhw. Yr unig beth sy'n just, mae just poeni ydw i, ond dwi'n gwbl gytun bod dylen ni adael pawb a'i farn ac yn y blaen, so dwi'n yn siŵr lle dwi'n sefyll ar hwn yn iawn. Oce, okay, felly yr egwyddor o ddemocratiaeth yn sefyll, ond dwi ti'n bersonol ddim yn swnio'n rhy hoff o'r blaid. Reit, a goron ni fe i'r llawr. Um, Eir gain, lle ti'n sefyll ar hwn? Os lle i UKIP a'i gwleidyddiaeth yng Nghymru? Wel, yn sicr, fel Catrin yn gweud, ni'n wlad ddemocrataidd, a mae lle i bob un, a mae hawdd y bob un yn gael barn. Ond um, maen nhw'n amcam gyfri byddai UKIP yn cael falle 9 a, hwynt 9 a 11 sedd yn yr etholiad, sy'n fwy na Plaid Cymru, sef Plaid Cenedlaethol y wlad. Um, A mae hwnna'n rhywbeth hollol ofnadw dwi'n meddwl, neu bod y Plaid Cenedlaethol yn cael ei trechu da plaid eithafol fel UKIP, a yn dilyn um, pethau sy'n digwydd gyda ffoaduriaid, mae pobl yn mynd mewn i banic falle eich bod neb yn siŵr am beth i wneud, a mae pobl falle yn mynd i droi at pleidiau mwy eithafol fel UKIP, fel wnaethon ni weld yn yr Alemaen ôl gyda um, y Natsïaid, pobl yn troi at um, Hitler a'r Blaid Natsïaidd ar ôl um, Gweriniaeth Weimar yn cael ei ddymchwel, a o'n i moyn gweld pobl yn troi mwy at bleidiau eithafol, na, dwi ddim yn credu ni. Felly, cymhariaeth uniongyrchol fyna rhwng UKIP a Natsiaeth. Odi hwnna'n gorddweud? Pwy sy'n eisiau achub cam? Roberts. Uh, gyntaf, dwi eisiau dweud, dwi ddim yn gefnogol o UKIP, ond um, uh, lot o'r amser dwi'n meddwl bod nhw'n cael eu uh, cyflwyno mewn ffordd anheg, Achos lot o'r amser aelodau unigol o'r blaid sy'n deud y pethau eithafol yma, fel plaid, 'dyn nhw ddim yn blaid eithafol. Yym, yr, wel, yr unig beth maen nhw'n ofyn am rili ydi adael yr Undeb Ewropeaidd, ond mae gennych chi aelodau mwy eithafol o'r blaid sydd yn amlwg yn dod â'i image nhw lawr. Ond yw'n neges nhw er mwyn cyflawni hynny? Ocê, eu nod nhw yw gadael yr Undeb Ewropeaidd, ond yw'n neges nhw, yw cer- yw'r cerbyd 'na i gyflawni hynny yn un sy'n ymylu ar hiliaeth, hynny yw, creu ni a nhw? Yy, dwi'm yn meddwl, achos dw- dwi'n meddwl ydith yr Undeb Ewropeaidd, wel, yy, Prydain a'r Undeb Ewropeaidd weithio efo'i gilydd heb fod Prydain yn rhan o'r undeb. Dio'm yn, d- 'dyn ni'm yn gor'o', b- ei- yy, e- wel, eto ni'm symud i ffwr' o Ewrop achos 'dyn ni'n amlwg yn rhan o

Um, dwi, rhaid fod yn onast, dwi'n mynd cant y cant dall amdano um, politics efo'r glad oherwydd, really, diolch yn interest fi llawer, ond efo UKIP, um, yn yr election dwytha, nath y uh, mam, chwaer a tad uh, electio am UKIP oherwydd o'n nhw'n gweld bo oedd UKIP yn gwybod be oedden nhw'n sôn am ac oedden nhw'n gwybod bo oedden nhw'n straight forward efo be oedden nhw'n deu ac nath um, nain fi fowtio'r un peth hefyd a nath um, nain fi ddeud efo, efo Plaid Cymru o'na pobl yn dod rownd y tai efo Plaid Cymru yn deud um, bod oedden nhw'n deud bod nhw'n wella blwyddyn yma a deud bod nhw'n gwneud hyn a llall, hyn a llall. Ond nath nain i stopio'n deud bod um, gath um, Plaid Cymru pres neu rywbeth i roid i NHS ond da ni heb wedi gweld llawer o wahaniaeth ers hynna wedyn a so nath um, neb o teulu fi um, pleidleisio am Blaid Cymru blwyddyn y uh, tystiolaeth dwytha. Ac okay, ddau nôl at uh, Dafydd Ellis Thomas a tegwch chi Blaid Cymru fan hyn. Ond um, os yna gwestiwn arall, oeddi UKIP yn mynd i ddwy'n pleidleisiau Plaid Cymru? Chi'n poeni, chmo, Plaid Cymru i raddau oedd y blaid amgen, rhyw lais arall. Oeddi UKIP yn dwy'n y tir na? Mae
pob plaid yn cystadlu am bleidleisio pobl a dwi â diddordeb mawr beth ti newydd ddeud oherwydd gymes i ran yn ystod is-etholiad yn Ynys Môn pan etholwyd Rhun Rhun ap Iorwerth ac o'n i'n falch iawn o hynny wrth gwrs achos bod o'n Gyfeiliad i ni yma yn y Cynulliad ac yn dilyn yn gwaith ardderchog Ieuan Wyn Jones oedd mewn Llywodraeth ar ran Plaid Cymru. A pan mae pobl yn dweud bod nhw ddim wedi cael dim byd gen Blaid Cymru, dim ond 200 a hanner o filiynau o bunnau gafwyd i Wynedd pan oedden ni mewn Llywodraeth. Rwy'n wedi cyfri faint da ni wedi gael eto, ond mi fydda i yn sicr yn dweud yn fy nhaflen etholiad, ar gyfer Dwyfor Meirionnydd y tro nesaf, faint o arian cyhoeddus sydd wedi dod i Wynedd ers y cyfnod da ni wedi bod yma, ac dyna ydy gwleidyddiaeth, ac os da chi'n, ocê, os da chi'm diddordeb mewn gwleidyddiaeth, ond os sbïwch chi tu ôl i chi, Mae'r murlun yna, fel mae'n siŵr dach chi 'di cael esboniad, mae hwnna'n cyfeirio at yr holl bethau y mae'r Cynulliad Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru fel rhan o'r Cynulliad yn gyfrifol amdanyn nhw. A mi welwch chi fanna fod popeth o bwys ym mywyd Cymru, yn enwedig y gwartheg a'r defaid, dwi'n gallu weld o fan hyn, a'r barcud sy'n yr awyr yna rywle, mae'r rhain i gyd yn bethau da ni'n ymwneud â nhw. Felly dyna di gwleidyddiaeth, Wn i'm faint ohonoch chi sydd ar y cyngor ysgol yn eich ysgol. Wel, dyna ni, da chi gyd yn wleidyddion, te. Wedi'ch ethol. A da chi'n cynrychioli wedyn er, y bobl sydd wedi rhoi chi yna. A fyna dechreuais i fel yna mewn gwleidyddiaeth myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor. Os oes rhywun ych chi'n gwybod ble i fynd i Brifysgol amlwg, mae bach yn agos i rei o Ysgol y Berwyn, ond os oes rhywun arall eisiau mynd i Brifysgol Ardderchog lle mae

Iwen, ych corddi i chi. Catrin, ti ar y law lan fyna. Wel, um, yn y so Nigel Farage, dwi'n... Nes i sgwennu gwaith cwrs mynegu barn fi yn nerbyn UKIP a pam dylia pobl ddim pleidleisio UKIP, achos o'r, o just poeni ydw i bod nhw'n dod i fwer, achos dwi'n fel, oeddech chi'n sôn bod yna bolisiau sy'n digon, neu bod mond unigolion sy'n deud pethau, ond o'na bolisi bod dylia pobl just cael siarad Saesneg ar trenau. gan bod iaith dramor yn mynd i wneud pobl deimlo'n awkward. Ydyn nhw'n cyfri Cymraeg? Ydyn nhw fel fysa ni'n gorau siarad Saesneg ar bob trên da ni'n mynd ar, cyn bod ni'n neud i deimlo bobl, neud i bobl deimlo'n awkward? Dwi'n meddwl pethau fatha UKIP, mae magu anwybodaeth, mae magu wedyn hiliaeth, sy'n wedyn fedrwn ni fynd â nhw'n ôl at ISIS a bla, achos Adeg yna wedyn, mae bosib bod Mwslimiaid yn y wlad yn mynd i deimlo'n neglected gan eu gwlad eu hunain, os mae rhywbeth fatha UKIP sy'n hollol independence party UK, obviously, fatha, mae gyd amdan Prydain Fawr a bod neb arall yn bwysig, lle. Adeg yna wedyn, mae'n bosib maen nhw'n mynd i gael eu radicaliddion haws, a maen nhw'n mynd i fod yn fwy fatha, Dwi'n yn gwybod, dwi just poeni dwi, poeni fwy na dim. Oce, diolch. Cori. Um, un o'r pwyntiau fi'n credu amdano UKIP yw bod, bod ni'n... Uh, nod UKIP, fel ych chi'n gweud, yw i jyst adael yr undod Ewropeaidd. A unwaith i ni actually cyrraedd y nod yna, sa'n credu wedi ni bod yna lle i nhw yng uh, etholiadau, fi'n credu, ond um, fel ceidwadwyr asgell dde iawn, iawn, iawn bydden nhw. A yn enwedig arweinwyr fel Nigel Farage, maen nhw'n arweinwyr cryf iawn, a mae dull y pellgare o yn ystod yn etholiad cyffredinol, mae hwnna'n becso fi o weld bod pobl yn troi dy fe, achos mae'n ma mae, mae gweud pethau mae pobl am glywed, a pethau rili, really, rili really eithafol, fel oedd, um, sori, sa'n cofio un o'n gweud, Catrin, ie? Catrin.
Ie, yeah, chi sôn mewn? Hwyna, yn mhrofiad i, ac yn yr ystadegau dwi wedi weld, uh, nid ceidwadwyr asgell dde yn unig sydd yn troi at UKIP, a mae yna nifer sylweddol o bleidleiswyr Plaid Cymru, fel da ni wedi clywed yn barod, wedi troi at UKIP, mae yna bleidleiswyr Llafur yn enwedig yn y cymoedd yn, wedi troi at UKIP, ac yn sicr yn etholiad yn Ysmôn, fe wnaethon nhw dynnu pleidleisiau o, o, o, o bedair plaid.

Dyna sydd wrth wraidd yr ymlyniad wrth UKIP, sef fod pobl eisiau rhywbeth gwahanol yn eu gwleidyddiaeth. Dyna pam dwi'n meddwl byddai fo'n beth da iawn i cael nhw yma, oherwydd wedyn fydde raid iddyn nhw ddadle gyda'r gweddill ohonon ni yn y Cynulliad Cenedlaethol am bolisïau perthnasol i Gymru, a wedyn mi fydden ni'n gweld wedyn pa mor ddwl maen nhw. Ddim eisiau ofni nhw. Tick, bring 'em on!
Grêt, diolch yn fawr Dafydd Thomas. Reit. Um, fi'n cytuno'n gryf da popeth i chi wedi gweud, achos fel um, ar ddiwedd y ddydd, wlad democrataidd i ni, sy'n byd ni'n lle wneud. A mae rhai o bolisiau UKIP, meddwl, so nhw, fel fi'n gweld ochr, meddwl, oce, okay, fi'n deall hwnna, fel un yn oedd, um, os yw um, mewn fydwyr yn dod i'r wlad, mae ma rhaid nhw aros pum mlynedd pan fydden nhw'n gallu um, cleimo buddaliadau. Fi'n meddwl mae hwnna'n oreit, achos mae fe'n... Mae ma rhai pobl yn dod... Sa'n gweud bod pob un, ond mae rhai pobl yn cymryd mantes o'n system buddioliadau ni. A mae hwnna'n rhywbeth fi'n meddwl byddai'n gallu gweithio. Ond wedyn, mae dych chi rai pethau chi'n meddwl, mae eisiau chi tynnu chi'n ar eich gili, sori, mae hwn yn hollol anerbyniol. Fel, um, neithwr, gatho ni drafodaeth ar um, addysg rhyw, UKIP yn gweud cael gwared addysg rhyw yn ysgolion cynradd, tra bod fi'n meddwl mae hwnna, fanna ges i'r addysg rhyw gore. Be, be fi'n mynd i wneud os nad o'n gwybod am ti period fi amser ar fi'n ysgol fanna? Mae fe'n bwnc tabw, os o'ch chi'n mae'n siarad amdano ni, tuff. Mae, um, sorry, sorry, os nad yw'n mynd i gael yr addysg na, fa, falle byddwch chi'n gweud o ie, lan i'r rieni i weid e. Beth os, chi'n meddwl, meddyliwch am y sefyllfa, mae mam rhywun di marw, a bydde'r tad yn gofyn i'r sgwrs, a bod e ddim yn gwybod am ti ni. Mae UKIP yn meddwl bod e'n rhywbeth dyr, bydde ddim yn gallu cael ei trafod pan mewn gwirionedd mae rhan fwyaf o bobl yn dechrau period nhw yn ysgol gynradd. So, fi'n meddwl, mae eisiau just, fi'n cytuno dych chi, mae eisiau cael nhw'n y cynulliad i nhw gallu dadle, achos bydde, fi'n meddwl cachgi yw'r Nigel Farage. Fi'n meddwl, mae fe jyst yn mynd y nerves fi, A odi, oce, mae lot o bobl yn y byd 'ma, mae'n nyrs fi, ond mae fe yn wleidydd sy'n hawl gweud i barn e. Mae, fe, mae pob hawl dy fe. Od, od, oed ni'n cytuno dy fe neu ddim? Na'n barn ni, a mae hawl, perffaith hawl dy ni cael y barn na fyd. Oce, okay, diolch yn fawr ti.
Cerys, Lawran. Um, fi meddwl bod e'n bwysig i cael UKIP achos mae'n dangos fel y spectrwm a mae'n rhoi syniadau i ni fel fel y syniad amdano pum mlynedd cyn yn cael budd-daliade. Ma' hwnna'n dda, achos ma' rai syniade, a wedyn falle y rai fwy radical, ni 'llu cymryd y syniade, ni nhw falle yn llai radical, a fel addasu nhw. A fi'n credu 'fyd ddo, ma' UKIP, ma' nhw'n cyfleu eu hunan fel UK Independence Party, ond Oedd un o'r ffigyrau'n gweud bod nhw'n mynd i roi 12 biliwn o bunnoedd i fewn i um, NHS Lloegr. So fi'n meddwl wrth pleidleisio i UKIP, wedyn ni'n saethu'n hunan yn ein trod, achos so ni'n, dyw Cymru, ni Cymru, yn ddim mynd i cael unrhyw beth allan o UKIP, tra allan ni bod yn bleidleisio am Plaid Cymru, sy'n llawer fwy gyda materion llawer fwy addas a yn taro getrau fwy. Okay, Dafydd Ellis Thomas yn falch o glywed hwnna, fi'n siŵr. Um, a ddod at uh, Cymru, Dylan, er enghraifft. Nigel Farage, hoffi fe neu methu goddau'r dyn? Yn bersonol, dwi'n ffeindio fo'n eithaf doniol, ond dwi ddim yn cytuno â beth mae'n dweud, ond gallaf gweld pam mae'n apelio at gymaint o pobl sydd ddim wir efo diddordeb yn gwleidyddiaeth.
Ie. A t'mo' odi fe'n odi fe'n llesol i ga'l rhywun fel Nigel Farage? So ni gyd yn gwbo pwy yw e, fi'n cymryd bo' ni gyd yn gwbo pwy yw Nigel Farage. T'o' faint o wleidyddion allen ni weud 'na ambyti? Odi fe'n llesol bod 'da ni ffigyre fel Nigel Farage sy yn creu rhywfaint o drafodeth am wleidyddieth, sim ots beth yw hwnnw? Ie, mae'n eitha dda, mae'n di dod at llawer o diddordeb, pobl yn ei pwy- hwyl ar ben o, a phethau fel yna. Ie. Rili ffan o fe. Yym, Joseph, ti cefn. Diolch Dylan. Yy, dwi me'wl mewn ffordd falle mae o'n eu chydig bach o les mewn gwleidyddiaeth achos dwi me'wl yr apêl ydi e ydi achos bod o'n fwy fatha person go iawn a ma'n ma'n siarad yn gall ddim fatha bobl sy'n hanner y gwleidyddion sy'n siarad fatha bo' nhw'n jyst yn siarad o nodiade pwyllgor 'lly. So mae bobl yn gallu unieithu mwy efo fo. A lle, chi'n gwybod un peth efo Jeremy Corbyn, ond bobl yn licio'r ffaith bod o'n siarad yn be oedd ar ei feddwl o, ddim just typical siarad gwleidyddiaeth, lle. Um, so alle, alle gwleidyddion eraill ddysgu o bethau fel yna.
Felly, ti'n meddwl gallu fod yn cyfrannu rhywbeth llesol i wleidyddiaeth bod e Os yn gallu... Os yn meddwl bell o hynna, ond o ran i, um, dwi'n gwybod, o ran yr apel Ym yr apêl yr fel y ffordd mae'n siarad a lle. Ym yn siarad mwy fatha fel mae bobl arferol yn siarad. Wel, rei bobl arferol yn siarad. OK, iawn, gret, diolch yn fawr. Iawn, y ddau, um, o, Elliot, ar lawr lan. Ble ti'n sefyll ar Nigel Farage? Fan? Yym, fi actually yn teimlo fel yym, y ffordd ma' Nigel Farage yn siarad a defnyddio iaith i cyfleu teimladau tuag at materion gwleidyddol, ma' fe jyst fel, ma' fe'n offendo llawer o bobl. Fi jyst yn teimlo fel, s- swn i moyn rhywun mewn pŵer sydd yn hapus i sefyll mlaen o lan y wlad o flaen y gwlad i gyd, a jyst offendo llawer o bobl fel y cymuned hoyw, y Muslims, a pethau fel la. Mae ma rhain yn cymunedau fawr yn y wlad yma, ti'n meddwl? So fi eisiau teimlo, os mae fe'n pŵer, mae fe mynd i offendo lot o bobl. Ond nag yw e'n beth braf uh, cael rhywun sy'n gweud, ti'n bod, yn honedig, beth sy'n ar ei meddwl nhw. Ydy hwnna'n beth braf, ti'n bod, yn, yn, yn doriad o'r arferol mewn gwleidyddiaeth? Ie, yeah, mae ffordd i dweud popeth. Os yw e'n dewis y ffordd gywir. Sym eisiau gwmpa mas da pawb. Yeah. Meddai'r un dad leol fyna. Diolch Elliot. Ei, Catrin, beth ydi wedi? Trwy ti'n mateb i un? Um, o'ch ti'n sôn am unieithu fy Nigel Farage fyna, ac uh, atho i private school ei hun. So, faint fedra ni unieithu fy rwy'n sy'n deud polisiau ac sy'n deud fatha, o'ch ti'n deud, dwi'n meddwl bod o'n gallu bod yn eithriadol offensif. Dwi'n meddwl, y broblem ydy, ydan, da ni gyd yn fama gallu gweld bod UKIP yn eithafol mewn i raddau ac yn y blaen, ond i bobl sydd ddim rili efo gymaint o ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth, a maen nhw mond yn clywed ambell i beth, un ochr o'r ddadl, be maen nhw'n mynd i wybod wedyn? Dwi'n gwybod, dwi'n cytuno'n llwyr, Gwlad Democrataidd, mae yna hawl i nhw yma, ond dwi, 'swn i'n derbyn nhw os fysa chi'n gaddo i fi, fysa 'na ddim fwy o bŵer iddyn nhw. Os dach chi'n gaddo, mae y peth fysa'n digwydd ydy codi cwilydd, ac y peth fysa'n digwydd ydy trechu nhw. Swn i'n ddigon hapus cael nhw yna a jyst cael gwared arnyn nhw os fedrwch chi addo wneud hynna, a dangos tystiolaeth bod fedrwch chi wneud hynna. Achos ar y funud, maen nhw'n codi mewn pwer yn hytrach, disgyn, a rhaid... rhaid... Rwy'n dallt pam pobl wedi troi atyn nhw, achos maen nhw eisiau gweld rhywbeth gwahanol. Felly pam nad yw'r Gwleidyddion eraill ma yn cynnig rhywbeth gwahanol am unwaith. Wna i droi at Dafydd Elis Thomas ar hynny, achos mae 'na beryg, yn ôl be welon ni yn, ym Mharis, mae 'na sôn am Blaid Marine Le Pen yn, yn Ffrainc ac ati, bod y pleidiau mwy asgellyddiaeth, mwy eithafol, mae'n gallu elwa ar hinsawdd um, rhyngwladol. Sut gallwch, gallwch chi warantu mai i herio nhw a'i trechu nhw newch chi, yn hytrach na i herio nhw a bod nhw'n rhagori? Wel, beth dwi'n geisio wneud ar hyn o bryd, ynghyd â gweddill aelodau o'r Pwyllgor Cyfansoddiadol yn y lle yma, ydy cael mwy o aelodau cynulliad. Llai o gynghorwyr sir a llai o gynghorwyr cymuned, ond a mae yna lai o aelodau seneddol yn beth bynnag yn barod. Ond mwy o aelodau cynulliad fel bod y nifer sydd yn y cynulliad yn cyfateb yn well i faint y wlad. Achos dyw ym 60 o aelodau ddim yn cyfateb yn dda o'i gymharu â gwledydd eraill a rhanbarthau eraill yn Ewrop i wlad o o dair miliwn. Ac felly, pe bydden ni yn cael, dydwn ni, 90 o aelodau falle, neu 100, rhywle fel yna, a bod ni'n ethol nhw i gyd, un, dau, tri, pedwar, f'allai warantu chi, ar y pleidlais bresennol, na fydde UKIP ddim yn cael y ffigyrau 'da ni 'di sôn amdanyn nhw heddiw 'ma. Ga i dorri mewn fan'na, achos sôn am y mathemateg i ni fan'na, ond beth os yw neges UKIP yn llwyddo? Hynny yw, mae 'na hinsawdd yym rhyngwladol, derfysgeth ac ati, mae naratif clir iawn nhw yn, hynny yw, creu rhyw fath o rhyw fath o yym ofn rhwng ni a nhw. Mae naratif rhwydd i'w gwerthu, mae'n stori, mae'n bennawd rhwydd i'w gwerthu. Shwt gallwch chi, fel pleidiau mwy cymhedrol, Byddai rhai yn dadle drechu hynny. Wel, dwi ddim yn meddwl bod hi'n gymhedrol o gwbl, dweud y gwir chi. Dwi'n dwi anghymedrol iawn o blaid cyfiawnder a cydraddoldeb, ac o'n i'n falch o glywed... Ond dyn nhw ddim mor rhwydd i'w gwerthu ag ofn, well, ydyn nhw, gwleidyddiaeth ofn. Ydyn maen nhw, dwi'n credu bod nhw. Oherwydd beth yw gwleidyddiaeth yw gofalu am y pethau mae gyd, a nid jyst yng Nghymru, ond yn y gweddill o'r byd hefyd. Dyna pam na dwi ddim yn defnyddio'r gair annibyniaeth, oherwydd does neb yn gallu bod yn annibynnol ar neb arall. yn y byd 'da ni'n byw yno fo. 'Da ni gyd yn rhannu'r byd gyda'n gilydd, ac un o'r pethau pwysica i fi, wrth gwrs, yw'r amgylchedd. A chlywch chi byth o UKIP yn sôn am yr amgylchedd, os nad 'dyn nhw'n gwrthwynebu melinau gwynt neu, neu, neu twrbinau o fathau eraill. Ond, ga i dorri mewn eto, mae pob un yn trafod terfysgaeth ar hyn o bryd, pwy sy'n trafod yr amgylchedd? Hynny yw, mae UKIP yn, yn gweithio ar neges sy'n rhwydd i'w gwers- i'w gwerthu, yndyw e? Y ni a nhw 'ma. Wel, dwi wedi bod yn trafod amgylchedd Dŵr bore yma, fel mae'n digwydd, oherwydd dwi yn gwneud gwaith ar hyn o bryd ar yr ardaloedd o harddwch eithriadol ac ar y Parciau Cenedlaethol ac ar y dynodiadau eraill i wneud yn siŵr bod gynnon ni at y dyfodol yng Nghymru well trefn ar gyfer yr ardaloedd da ni'n gymaint yn mwynhau byw yn nhw, wel, dwi beth bynnag yn mwynhau byw lle dwi'n byw, ac yn cael y cyfle o fwynhau yr ardaloedd yna, a mae cael dŵr glân ac adnoddau y diogel a bwyd da yn cael ei gynhyrchu gan amaethwyr clyfar, mae hyn i gyd yn ran o fywyd pobl. A mae terfysgaeth yn codi, wrth gwrs, oherwydd polisi tramor afiach llywodraethau sydd yn imperialaidd, megis y Deyrnas Unedig, Ffrainc a'r Unol Daleithiau, a Rwsia. Anyway, diolch yn fawr i chi. Mae'n digon o'n? Mae hwnna'n gret, David Ellis, am diolch. Reit, nôl at y llawr am uh, cwpl o funudau yn rhagor o drafod. Um, reit, dawn ni at Lauren. Morgan Llwyd, reit, Nigel Farage i ddechrau, ti'n hoff o'r boi? Ti'n fawr yn... Dwi ddim yn cytuno gyda'i rhai o polisïau, ond fos fi ddim yn pleidleisio amdano chwaith, ond dwi'n credu mae wedi gwneud pethau dda am y plaid. Mae wedi denu fel 3 miliwn o pleidleisiau yn y, y thoiau diwethaf. Um, na, 13, na, actually, 13. Paid poeni am y ffigurau. Yeah. Maen nhw wedi gwneud camau mawr ymlaen yn, yn dyn nhw. Mae wedi gwneud camau ymlaen yn mewn, a mae wedi fel drwy agwedd newydd at gwleidyddiaeth, mae wedi gweld mae yna mwy opsiynau na'r fel um, ceidwadwyr neu plaid llafur. Mae wedi gweld, o, oh, mae wedi agor yr fel llygaid pobl at y pleidleisiau eraill sydd yna. A dwi'n credu, fel, mae'n ddylen nhw cael lle yn yr etholiad, yn yr cynulliad, os mae pobl yn pleidleisio nhw i fewn. Ok, diolch.
Llinos, tu cefn. Odi'r syniad o gael UKIP yn cyfrannu at yng ngwleidyddiaeth ni fan hyn yng Nghymru, odi fe'n rhywbeth sy'n poeni ti neu'n rhywbeth wyt ti'n groesawu? Bydde fe'n braf cael, ti'n moed, pobl yn llun Nigel Farage yn y cynulliad. Uh, dwi jyst yn cytuno bo gyda pawb hawl i barn nhw, ond dwi'n yn cytuno efo be maen nhw'n ddeud, ond maen nhw yma, gys nhw ddeud be maen nhw isio, ond ar y diwedd y dydd, dwi'n yn rhywbeth swn i'n mynd ymlaen efo ac yn cytuno fo'n personol ond mae jyst yn dibynnu be mae'r wlad i gyd yn cytuno ar dwi'n meddwl diolch yn uh, wbath unigol fe drith rwy'n penderfynu. Oce, okay, gret, diolch. Fer blaen fan hyn, Strade. Isabel, beth yw'r farn di ar uh, Nigel Farage a UKIP a'i lle posib yn ymwleidyddiaeth Cymru? Yn bersonol, dwi ddim yn cefnogi UKIP neu Nigel Farage, ond dwi'n credu yn enwedig ar ôl trychineb Paris, Dylai'r Llywodraeth ni dangos cross section o pawb sy'n byw yn y wlad. Os mae pobl yn pleidleisio dros UKIP, dylwn ni dangos barn nhw, a dylwn ni dangos barn pawb fel wlad sy'n cefnogi democratiaeth a pluraliaeth. Ok, gret. Diolch. Luke, ti'n poeni fydd na... Mae sôn i gael yn Ffrainc nawr bod um, pleidiau uh, Front National, er enghraifft, sydd yng ngwedd UKIP yn hyn, bod nhw'n mynd i elwa achos maen nhw'n pleidiau mwy eithafol a sy'n cynnig atebion falle rhwyddach ar ddelio gyda, um, gyda bygythiadau allanol. Ti'n poeni bydd hwnna yn gyrru pobl i gyfeiriad UKIP ym Mhryden? Ie, yeah, yn enwedig yn ôl y trychinebau yn Paris, bydd llawer mwy o bobl yn gefnogol o UKIP. Fi'n bersonol, fi ddim yn cefnogi rhan helaeth o bolisiau UKIP, ond ar yr un pryd, fi ddim yn hoff o rai o bolisiau plaid, llafur neu'r cedwadwyr. So, fel mewn byd democrataeth, Yn fy marn dynnu, mae barn dynnu a dynnu cael eu cynrychioli yn y Cynulliad. Afiodd tipyn o sylw, yn enwedig yn y wasg Gymreig, i ardal Llanelli yn etholiad seneddol, a bod UKIP yn ymgyrchu'n eitha cryf yna. Ti'n synhwyro bod yna um, tipyn o gefnogaeth iddyn nhw a bod cefnogaeth yn chwyddo? Os mae lot o gefnogaeth gan, gan UKIP yn Llanelli, a mewn ffordd, fi ddim yn gefnogol o'r ffordd mae pobl yn pleidleisio, ond Mewn y ffordd yna, mae UKIP heb gael llawer o bŵer a mewn ffordd mae fe'n dda achos dyw llais nhw ddim yn gryf iawn o fewn Sant Llan- San Steffan. Odi fe 'di denu pobl newydd i wleidyddiaeth, ti'n meddwl, neu jyst pobl sy'n newid pleidie? O na, wrth gwrs, mae fe 'di denu llawer o bobl at wleidyddiaeth. So, pobl sy'n ymwybodol o bolisïau pleidie gwahanol, a mae UKIP, mae 'da nhw un polisi cryf, sef yym ffoaduriaid a mewnfudwyr, a mae pobl yn gefnogol o'r bolisi ni, a wedyn ni maen nhw'n troi 'da blaid ni yn unig. Ok, diolch. Anwen, o'n i'n gweld bod ti'n uh, gwrando fyna ar Luke, fel un arall o uh, gyffiniau Llanelli. Pwy, pwy mae UKIP yn denu? Pwy yw'r bobl sy'n cefnogi UKIP? Um, fi'n credu mae'n denu hen oed a pobl ifanc, yn nwedig y hen oed, achos maen nhw'n nhw sy'n gweld, nhw sydd wedi bod yna fwy amser, so maen nhw'n gweld siwt mae'r cymdeithas yn newid, yn enwedig dy'r mewn fidwyr. So fi'n credu bendant hen oed a hefyd pobl ifanc, achos ni'n 'sdim lot o ymwybyddiaeth 'da ni o wleidyddiaeth so 'y ni'n ni'n gweld yr polisi 'ma sy'n apelgar iawn a ni'n mynd amdani heb unrhyw ymwybyddiaeth o bleidiau eraill a polisi eraill so. Ond nodi'r ffaith bod nhw yn denu pobl at wleidyddiaeth yn llesol, t'mo' odi'n ffaith bod ni'n cr- bo' nhw'n creu trafodaeth yn llesol neu wyt ti'n poeni am goblygiadau hynny? Yym, fi yn poeni am yr oblygiadau fel Catrin yn gweud, oedd point Elis Dad dyddi f'ra amdano fel y y goblygiadau o nhw yn dod i bŵer ond sa'n credu de- gewn nhw digon o bŵer yn Llanelli, mae Llafur yn gryf iawn yn Llanelli yn enwedig ych y gweithwyr a fi'n credu bod Plaid hefyd yndyw e? Mae Plaid wedd a gryf yn Llanelli so fi'n credu dewn nhw ddim i bŵer yn Llanelli. Okay. Jyst ychwanegu, mae, mae cefnogaeth wedi bod yn Llanelli yn ddiwedd ar y UKIP. Y tro cynta i'r ceidwadwyr mynd lawr i pedwyrydd a mae'r uh, UKIP wedi codi trydydd yn Llanelli. Fi'n credu bod hwnna'n uh, fecso fi a mae'n fecso nifer o bobl eraill fyd. Ond fel chi'n gweud, mae fe'n llesol bod yn denu pobl i wleidyddiaeth. A mae fe'n un trafodaeth rhwng pobl ifanc hefyd. Wel, jyst gofyn y cwestiwn ynddo. Ond pam bod e'n poeni ti, um, bod ti'n sôn yna, mae fe'n poeni fi i weld UKIP yn ennill tir. Pam bod e'n poeni ti? Pam ti'n defnyddio'r gair yna? Um, fi'n credu bod nhw'n blaid eithafol iawn, a fel oedd um, um, Dafydd um, Ellis Thompson yn gwneud yn gynharach yna, bod pobl o um, pob plaid yn troi i weld nhw, a mae hwnna'n od achos ti'n gweld bod pobl o bob spectrwm yn troi i gefnogi Plaid Eithafol ond mae hwnna'n rili ryfedd i weld rywbeth fel 'na a yn debyg i be wedodd Eirgain yn gynharach amdano y Plaid Natsïaidd a fi'n gweld tebygrwydd dim rhwng yr di- ch'mo' dim yn llythrennol ond 'yf fi'n gweld bod y sgiliau a'r dull maen nhw'n wneud e yn debyg iawn i yr Almaen yn yr 1930au. Mae hwnna'n weid mawr cymharu nhw gyda Natsïaeth ond t'mod derbyn y pwynt. Os rhywun isie am- yy achub cam UKIP yn hyn o beth hynny yw ma' 'na weid mawr um, i gymharu UKIP a Natsiaeth. Chos fi'n mynd i goffa gloi'r drafodaeth yma nawr. Reit, David Ellis Thomas, na i drosglwyddo o'r her na i chi de. Ond ydy hi'n anheg a UKIP bod ni'n cymharu nhw â Natsiaeth?
Ydy, fyswn ni ddim yn cymharu unrhyw blaid wleidyddol uh, a, a Natsiaeth, oherwydd roedd natur Natsiaeth ynddo'i hun a ffasgaeth yn yr Almaen ond hefyd yn Sbaen a'r hyn ddigwyddodd i bobl Guernica, fyddwch chi'n gyfarwydd iawn falle â'r peintiad enwog hwnnw gan Picasso, Guernica, tre fechan yn Ngwlad y Basg yn y mynyddoedd a gafodd ei bomio, un o'r enghreifftiau cynnar o'r bomio o'r awyr. Mae ffasgaeth yn ffurf o rheoli gwleidyddol sydd yn mynd yn groes i unrhyw egwyddorion democrataidd. Ond dyw UKIP ddim yn y sefyllfa yna, dwi ddim yn meddwl. Ond wedi dweud hynny, dwi yn meddwl bod gyda nhw gyfraniad i drafodaeth a dwi'n wrth fy modd cael dadl wleidyddol. Ac felly, pwy bynnag fydd yma o UKIP, nid yma, yn yr adeilad p'un bach mwy na sgynnon ni heddiw yn, yn y Senedd, yn, just tu ôl i chi fan hyn, mi fydd fyddai'n edrych ymlaen am gael dadle gyda nhw. Pan ddod nhw yma, fe rai nhw weithio, a fe rai nhw brofi bod gyda nhw rhywbeth i ddweud. Fe rai nhw weithio'n galed ar y pwyllgorau, fe rai nhw gynrychioli etholwyr, Fe fydd rhaid nhw sicrhau arian cyhoeddus i'r ardaloedd maen nhw'n ei gynrychioli, ond fel dwi'n deall, mynd i chwarae'r gêm wleidyddol maen nhw. Maen nhw'n mynd i sefyll yn unig ar y rhestr. A dach chi'n cofio, mae gynnon ni ddwy system, system o bleidleisio ar gyfer deugain o etholaethau ar hyn o bryd, ac yna pleidleisio uh, rhai ychwanegol uh, ar, ar, ar, ar, ar, ar, ar y rhestr. Wel, rwan, os, os mae dyna'r gêm maen nhw'n chwarae, mae'n haws iddyn nhw ddod i mewn. ac felly, fyddan nhw ddim mewn gwirionedd yn, yn cynrychioli ar draws uh, pob ardal yng Nghymru, os mae, os mae dyna na nhw, dim ond y rhanbarthau mwy. Ond gawn ni weld, ynddo? A gawn ni weld sy'n byddan nhw'n bafio. Iawn, nawn ni gloi'r ddyfodol yma. Ym, Dafydd Ellis Thomas, fi'n mynd i ofyn i chi, wel, trial, ta beth, uh, gyniol ydych chi'n barod efo'r her i broffwydo. Chi'n sôn fyna bod Mae'n debygol iawn fod uh, UKIP yn mynd i ennill seddi. Faint o'ch seddi chi'n meddwl? O edrych ar bethau nawr, mae UKIP yn mynd i gael yn, yn y cynulliad yn 2016. Wel, ydw i'n credu yr athro Roger Scully o Brifysgol Caerdydd fod i'r arbenigwr sydd yn gallu mesur canran pleidleisiau a'i cymharu nhw hefo'r seddau tebygol. Ac mae o yn dweud bod UKIP yn debyg o gael chwech, rhwng chwech ac wyth neu naw o seddau ar y rhestr. So gawn ni weld. Mae o'n dweud bod y Blaid Lafur efallai ddim yn mynd i gael mwyafrif dros bawb. Bydd Plaid Cymru'n dal o gwmpas ble maen nhw ar hyn o bryd. Bydd na un Rhyddfrydwr ar ôl uh, ac fydd uh, ceidwadwyr o rwla gwmp rhwng 15 ac 20. Ond, fel dwi'n dweud, dwi eisiau rhagweld rhagor o aelodau cynulliad

System. Na chi. Reit, um, os newch chi um, gofrestru'ch awydd i bledleisio i ddechrau, fel wnaethoch chi drwy'r blaen. Gen i ddim pleidlais. Na, sy'n pleidlais o'ch chi ran, David Al Thomas. Pan eich chi wylio beth mae democratiaeth ar waith ymhlith y bobl ifanc yma. Uh, un ar ôl, dyna ni, reit, fi'n mynd i Gau hwnna. A'r gosodiad yw, does dim lle i UKIP yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Os ych chi'n cytuno bod dim lle iddyn nhw, gwasgwch y botwm gwyrdd. Os ych chi'n cytuno bod lle iddyn nhw, gwasgwch y botwm coch, hynny yw anghytuno â'r gosodiad, um, a gwyn i ymatal. Felly, os bod dim lle iddyn nhw, gwyrdd, os bod lle iddyn nhw, coch, a gwyn i ymatal. Doi ar ôl i bleidleisio. Pawb wedi pleidleisio.